Istanbula Dawatanyň liderlerinden birisi Myrat Gurbanov diýen agamyz gelipdir. Düýn bilem aga ony, düýn aýtdy şo. Telefon edip aýtdy şo wepat bolanlar, şo Istanbulda e, ölenler bardy ýa, bärde galalar mazarlyga bir zyýarat etjek, hakyna doga etjek watandaşlarymyz diýip aýtdypdyr maňa Kuran okap bersin diýipdir. Ortada bir dostumyz bar, şo telefon etdi. Indi men Dawatanyň lideri diýende Men Kakamyratmy diýip oýladym, Kakamyrat Hydyrowymy diýip oýladym. Eger Kakamyrat Hydyrow bolanda, ýok, bar men diýip aýdardym. Çünki o Kakamyrat Hydyrow geçen ýyly maňa telefon edip şu ýygnak bolýa Istanbulda, seni çagyrýan diýip söz berdi. Soň çagyrmadam. Aý çagyrmasa çagyrmasyn-da. Ýöne indi şu Söz berip, menem başga adamlara-da aýtyp goýdum şoňa meňes. Kaka brat diýen oglan gelýär, şo türkmenleri birleşdirjek bolup ýatyr diýip aýdyp, näme bolup galdyk bir, ýalançy bolup galdyk bizem. Kakamyrat bolanda indi barmaýadym. Onsoň bu Myrat Kurbanow diýdi. Indi bir oýlandym indi. Çünki bu Myrat Kurbanowam indi hemme aýdypdy, birisi aýdypdy bu kembaň adam diýe. Kim aýdýa şo, bu diýe Myrat Kurbanow milliarder pul ogurlap giden. Birisi aýdýar, bu Owropaň adamy, Amerikanyň adamy diýýär. Indi adamlaryňam aýdyberer-ä. Näme bolsa-da, çagyrdy. Oýsem bardym indi, bir indi adam ýaly bolup. Şeýle doga etdik, barsak, Dursoltan Taganowaň ejesem bar eken şo ýerde. Bir halysalla maşgala ekeni, bilinip dur. Oýsem aýtdym şeýle-şeýle. Oýsem Dursoltany soradym. Gurban aga nämeden, Myrat Gurbanowadan aýtdym. Näme boldy bu? Uzap gitdi bu mesele. Hemme haýran galypdy näme bolupdygy diýip. Eger bu Türkmenistana deport bolup giden bolsa, seň abraýyňa ýaman zyýan bolýar diýsem, Ýok diýdi, men söz boýun aldym, söz berdim, muny çykarýan, şoň işleri bilen çen geldim, adwokatlar bilen gepleşdim, gepleşdik diýdi. Ejesem bardy, ejesine hem soradym, gepleşdiňizmi diýdim. Ha diýdi, gepleşdik diýdi, telefonda gepleşdi. Bolýar diýdim, janyň sag bolsun aga diýdim, ýöne diýdim indi o mert gyz eken diýdim. Ejesine-de aýtdym, sabyr et diýdim. Seň gyzyň diýdim, içerde otyr. Mert gyz ekeni. Köp şu Türkmenistandan gelen gyzlar bu ýerde bedenini satyp ýör, namysyny satyp ýör. Bir bäş manat üçin. Seniň gyzyň OMDS haram däl ekeni, mert ekeni, watan üçin, millet üçin çykdy. Men men diýen mollalar çykybilenak, imanly, imany maden çykybilenak, ateist, kommunistler çykybilenak mitinige. Seniň gyzyň çykdy diýip, Gowy söz bilen aýtdym indi biraz ýaman görme gygyryp aýdamok elbetde. Adamlar geroin satyp, trek satyp ina ele düşüp otyrlar. Sen gaýgatma, ertir bir gün çykar nesip etse diýdim. O da o diýdi şony. Ýok gaýgadamak diýdi. Gyzym diýdi watanym üçin diýdi. Watanym üçin, milletim üçin diýdi. Gyzym peda diýdi. Şony eşidip goýuň adamlar.